Minbarra li huwa magħruf għal kitba tal-filosofija u drammi, Joe Friggieri hu magħruf ukoll għal għadd ġmielu ta' novelli u poeżiji. It-tim tagħna ltaqa' ma' Friggieri sabiex jiskopri aktar il-pinna ta' dan l-awtur versatili.
Jiena bħal kull awtur dejjem għandi bżonn dik ix-xrara ta' ispirazzjoni li ma tkunx taf mnejn tiġi, tista' tkun miexi fit-triq, tista' tkun qed issuq, tista' tkun l-università jew waħdek fil-kamra, Insomma għandek bżonn dejjem dak il-bidu. U inti dejjem tintlaqat minn xi ħaġa li forsi lanqas tkun qed timmaġina dak il-ħin li tista' tikteb poeżija jew storja fuqha, imma hemm tkun. Allora tiġik din l-idea ma tkunx taf mnejn ġejja u inti jkollok 700 sena sakemm tiġri lura lejn id-dar jew tkun fejn tkun biex issib karta u pinna għax jien għadni nikteb bil-pinna, ħalli tfittex tniżżel u tikteb fuq il-karta l-affarijiet li jkunu għaddejjin, il-ħsibijiet li jkunu għaddejjin minn moħħok. Trid toħroġ dawk il-ħsibijiet minn ġo fik u tqegħdhom fuq karta. U hekk il-bidu, dak hu l-bidu tal-proċess kreattiv. Issa jiena fejn tidħol il-poeżija sal-lum ktibt tliet kollezzjonijiet, tliet ġabriet ta' poeżija. Intervalli kadenzi u mitt haiku. Il-poeżija hija sempliċi, il-poeżija li nikteb jien hija sempliċi, nuża kliem li jifhmu kulħadd u naturalment jiġi interpretat fuq livelli differenti skont il-qarrej, skont l-esperjenza tal-qarrej u kif joħodha dak il-ħin. Però xbigħat huma dejjem hemm, ma nużax kliem tqil għax jiena nħoss li l-poeżija għandha tikkomunika ma' kulħadd. U nuża ħafna drabi f'din il-poeżija Xbiehat immaġni min-natura. Għax jiena natura norbotha wkoll ma' dak li kellna u li llum m'għadux magħna. U ħafna drabi nikteb fuq hekk. In-natura hija xi ħaġa ta' min jogħożha, ta' min japprezza u ta' min jieħu ħsiebha. Sfortunatament mhux dejjem nagħmlu hekk. U aħna nindunaw kemm importanti n-natura, kemm importanti l-ambjent naturali. u anki kulturali, jiġifieri storiku li ngħixu fih meta nibdew nitilfuh, meta narawh jiġġarraf jew jitmermer jew jintilef, għaliex inħossu li naqset xi ħaġa li kienet tagħna, li kważi kienet parti minna u għalhekk jiddispjaċina. U fuq dan is-suġġett speċifiku għandi diversi poeżiji fosthom tnejn li jafuhom sew l-istudenti u t-tfal tal-iskola, Waħda San Niklaw u l-oħra hija dil-poeżija li se naqra issa li jisimha L-għajn fil-misraħ. Niftakar għajn fil-misraħ li minnha l-ilma ġieri jinżel fil-ħawt iċaqċaq u t-tfal wara l-iskola iniżżlu ħalqhom magħha u meta jmorru t-tfal jinżlu l-għasafar. Il-bieraħ mort il-misraħ u l-għajn sibtha magħluqa u l-ħawt kien niexef qoxqox. La kien hemm tfal iwerżqu biex jixorbu u la kien hemm għasafar. Għalquha l-għajn fil-misraħ u man-nixxiegħa li nixfet f'qalbha nixfet nixxiegħa f'qalbi. M'hekk hemm ukoll l-alliterazzjoni, man-nixxiegħa li nixfet f'qalbha nixfet nixxiegħa f'qalbi. Għaliex il-poeżija, naturalment, għandha bżonn ukoll li min jiktibha jkun jaf x'inhuma l-figuri tad-diskors u jużhom kważi b'mod naturali. Fejn tidħol il-proża, naturalment l-istrateġija trid tkun differenti. Jiena Sal-lum, minn barra l-istejjer ta' Roni li kienu saru popolari ħafna mal-istudenti u mal-allima tagħhom, ktibt ukoll ħrejjef għal żmienna fl-istil ta' realizmu maġiku, ktieb li ġie tradott maqlub għall-Ingliż, għall-Franċiż u għall-Ġermaniż, imbagħad warajh erba' kotba li ppubblikawli l-Kite Group. Nismagħhom jgħidu il-Gżira l-Bajda, il-Fiera tal-Foħħar u issa għadu kemm ħareġ Widnet il-Baħar u stejjer oħra. Dawn huma rakkonti, novelli, u allura inti tuża l-istrateġija tar-rakkont u jiena nuża prinċipalment żewġ tipi ta' strateġija, jew nirrakkonta jien bħallikieku naf dak kollu li ġara dwar il-karattru, l-ambjent, iċ-ċirkostanzi li l-karattru jew il-karattri sabu ruħhom fihom. Jew inkella inħalli lill-karattri infushom jirrakkuntaw fl-ewwel persuna dak li għaddew minnu, dak li ġarbu, dak li għaddew minnu. Dawn ir-rakkonti wkoll huma rakkonti qosra Ħafna qabbluhom mal-ħrejjef jew mal-leġġendi, imma fihom dejjem hemm laqta umoristika, hemm ukoll atmosfera kultant ta' misteru, joħolqu ambjenti u karattri differenti, ċirkostanzi differenti, u dejjem jispiċċaw b'xi sorpriża. U dan jurik din is-sorpriża, din is-sorpriża fl-aħħar turik li l-ħajja mhux dejjem tiżviluppa